nekuti vachaona mwari now nyaya yekutaurwa najesu panapa inyaya yandinoona yakakosha chaivo pakuti jesu ari kuudza vadzidzi vake ari kutaura kuti kune zvimwe zvese zvingaitwe

ndinonzwisisa magungano akawanda atinoita tinotsvaga kuti tione mari mapungwa atinoita tinotsvaga kuti tione mari maconferences anoendwa long distances short distances vanhu vari kuvavarira kutsvaga kuona mari kuverenga mabhuku iwaya mabhaibheri endudzi nendudzi ematranslations ose akasiyanisa kutsvaga kunzwisisa kuti tisvike pakuona mwari jesu otaura chidiki diki chakavanzika otiye deno wanga watarisa pamwoyo pako Kana pakachena zvinofadza Mwari. Mwari ivavo uchavana. Haana kuti kana mabvisa mari yakawanda. Haana kuti kana matsanya mazuva akawanda. Haana kuti kana makwira makomo mazhinji ndozoita kuti uone mahanzi vakachena pamwoyo vachaona now kuchena pamwoyo hatichamiriri eh, kuti tichenere mwoyo kuti tigoona mari kunge tafa chete kwete ndo magumo azvo asi zviripo zvekutsvaga kuchena pamwoyo kuchenera mwari mwoyo zvenguva ino kuti tikwanise kuona mwari zvazvino mukati meupenyu hwedu kuona kubata kwamwari paupenyu hwedu kuona kubata kwamwari pavana vedu kuona kubata ruoko rwamwari pamasituations e, e, e, eupenyu hwedu be it mamarriages Jesu woti vakachena pamwoyo vachaonawo mwoyo. Zvakawanda zvakaitwa nevemadzimba, zvakawanda zvakaitwa nehama neshamwari, takarasiswa kazhinji zvikauya zvikamhara pamwoyo yedu asi mwari ari kuti wakaropafadzwa kana wakachena pamwoyo nekuti uchaona mwari vaunoshingairira siku nesikati unovaona nenyaya yekuti wakachena zvako pamwoyo ndaikumbira hama mudikani waicherechedza mwoyo wako unozikanwa newe kwete neumwe munhu iwe ndiwe unoziva chandaikumbira ndechekuti utarise mumwe mukadzi zvakawanda zvataifunga kuti takwanisa kuita go over it asi zvichida nguva nenguva satani anouya achiti wakabatirwa dzimwe shamwari dzinotouya dzichitaura kuti nhenguya nezvaakakuitira wakamuregerera unomujaidza asi mudikani mwari vari kuti wakaropafadzwa iwe kana wakagona kuregerera kuitira kuti mwoyo wako uchene kuti nguva nemisapo unopfugama uchinamata mwari vanokunza zvingabatsirei kurara tichinamata kuswera tichinamata mwoyo yedu isina kumira mushe zvingabatsirei hama mudikani shoko ramwari rati kana wakachena pamwoyo mwari uno toda kuona ruoko rwamwari pamasituations ese aungafunge nezvavo awakambonamatira kuti mwari pindira mwari vari kutarisa zviri pamwoyo ndaikumbira eh, mudikani ndinoziva muri mai vebhaki kana baba vekwayo kana sister vepraise and worship but tingangodaro tichimhanya mwoyo yedu yakaremerwa hatina kwatinogona kuenda asi kana takachena pamwe tichaona ruoko rwamwari mwari havazi kuzomboshipa vakashamisika nemisodzi yedu yatinochema nguva po tinonamata asi nenguva yatichagona kugadzirisa mwoyo yedu mwari vachachena Mwana havasi kuzovhundutswa nema 10 days 15 20 days zatinotsanya muna January. Asi nemusi uyo vatichacherechedza zviri pamwoyo pedu tikabvisa zvisingafaniri mwari vachachema mwari vacharangarira kune vana vangu vari kuchema vari pasa zvakawanda zvakaitwa paupenyu hwedu nevanhu vamwe takafunga kuti tabatsira tirisu vamwe takafunga kuti tayamura vamwe tikafunga kuti vabereki asi zvavakatiitira tinogara tichifamba tichidzungudza musoro kuti asi chii nhai asi chii kuda mhai makazvimba bp makazvimba mwoyo izvozvo baba vamakaunza kubva muzimbabwe hamusisinawo ndinoziva zvinogara pamunhu babawo kudo makaunza mai muchiti magona kuti mugare pamwe chete semhuri sezvamaya muri muri kuzimbabwe asi mabva ivavo vakasvika vakatorwa nemufaro wenyika ino ndinoziva zvinobaya pamoyo asi hatingaite mufakosi requestion weharare deno wanga wachena pamwoyo kuti ivhini nedenga rinouya tigokwanisa kuonana namambo jesu jesu unoti vakaropa faradzo vakachena pamwoyo pavo nekuti vachaonana vazhinji takakuurirwa munyama nevedzinza vachiti tiri kugadzirisa zvepamusha asi kubva pamusi wavakaita izvozvo ihondo hatina rugare mukati meupenyu hwedu hatina rugare mumarriage yedu hatina rugare pambati yemaoko hatina rugare muzvikoro matinoenda tinongotaura vara remunyama namunyama namunyama munyama wangu chamugara wangu panguva ino zvanga zvichida kuti ucherechedze mwoyo wako kuti uone mwari vachidzoka vachishanda vachibata nesimba paupenyu vakaropafadza vakachena pamwoyo nekuti vachaonea ndinoziva kuti ati a ah, uri kudaro nekuti hauzi kuziva what ihave gone through Yes, handizivi kukanda, asi iwe unozviziva, uye iwe unoziva kuti aripo anogona kutakura mutoro iwoyo, uye iwe unonyatsonzwisisa kuti deno waidaidzwa ukafa wakadaro denga haungarioni, denga hamungarioni mhai, hamungarioni baba. my dear sister denga haungarivoni unozviziva saka ndati jesu vati vakaropa fanzi vakachena pamwoyo nekuti vachaona ini ndaa ndichidawo kuona ndinoziva inga mariro yako zvekare kuti uone mwana asi zvakanaka kana deno taicherechedza mamiriro akaita munhu wedu wemukadzi jesu akudzidzisa pamunamato wake mukuru anoti vabatiregererei nekuti isu tinoregereravo vanotitadzira